Salam gadyrly işlelişler, mähriban dostlar. Bu gün programmygy, bernamany ýekşenbe güni aldyk. Sebäbi sagat dörtden soň Eýranda internet kesilýänmiş. Hemişe gijeler gürrüň berýärdik, şol üçin Howa, bu gezek ýekşenbe gündizi geçirmeli boldy. Ýöne gowy tarapy, gündiz bolanda yşyga gerek ýokmuş-da, güneşiň yşygy. Allajanyň öz ýaradan yşygyndan gowusy ýok. Aýdyňlyk. Gündiz gowy-da bolýan eken ýa bir tarapdan. Biz häzir edil şol Waleýkim salam. Salam berýänleriň hemmesine salam aýtýan. Belli kümmetden biraz gyrrak bolmaly, kümmetde biraz şol adamlar etirajy zady goşulansoň, ýöne Benner türkmenden aňsatrak girilýän bolmaly. Ýene bir tarapdan, bilşiňiz ýaly täze internetler-de ýolda. Öň Amrika käbir, ýagny kän teçhizaty Eýrana tährim edipdi-de, indi şony internet, Teçhizat zadyny şuwaço Tährimden aýyryp du, mundan soňra ýuwaş-ýuwaş gaty güýçlenjek internet. Belkem ýöne beter gijä galmasyn Eýran halkynyň derdine ýarasyn diýeli. Hemmäňize bir serek jan saglyk arzuw etýärin. Bizde-de biraz hawalar-da sowydy, galňyrak-da geýmeli bolundy. Hawa, şu ýazýan dostlaram bir-birimizden habar bolmak üçin olarda okap bilersiňiz. Gonbet ba Wi-Fi-u VPN imkanyş has ýazypdyr. Hawa, ýollaryny tapmaly agaras, ýollaryny tapmaly. Indi bolsa bir gezek näme hemişe biz taryhy gürrüňler berýädik-de. Bu gezek bolsa Iran halkynyň özi taryhy ýazyp otyr. Şol üçin şu bernamany ýazylyp duran taryha goýaýly diý. Ýazylyp duran taryhdan gürrüň edeýli. Elbetde goşulmaýanlar goşulyp bilmeýänlerem soňra muny bu zady wideony yzarlap bilerler. Bilşiňiz ýaly bu kyrk ýyl biziň üçin Hiç haýyrly bolmady. Aýratyn hem biziň türkmenlerimiz ýaly gowumiýetler üçin beterem beterräkleri boldy-da, hem mezhebi taýdan, hem gowumy taýdan. Soňy-da bellidi, ýagny bir gün milletiň aýaga galjagy, aýaklanjagy belli. Sebäbi dünýäde we taryhda hiç bir diktator hemişelik galyp bilmeýär. galmak üçin halkyň bilen bile hökümet etmek gerek da halkyň dili bolmaly indi Iranda näme hem millet o tarapdan bahaçylyk onsoň näme towuk ýumurta näme diýseň millet iýjek işegini tapyp bilmän duran ýagdaýynda o bir tarapdanam şol azatlygam ýoga nefes adamlar öz şahsy geýjek zadyny Ýörimek, nähili ýörejek, nähili geýjeginem rugsat almaly-da. Iki tarapdan basyp başladylar. Ol üçin halka, milli, millete ýaşamak gaty kyn boldy. Ýöne bu hereketler datdan bäri başlap gelýär-de. Şol yslahatçy Mir Hoseýn Musewi şolaň döwründen bäri. Bir gezek şol Mir Huseýn Musaýewiň döwründe ýatyrdylar, özünem eçerik atdylar, şu wagt hapysda ýatyr. Ondan soňra boldumyka diýdiler-de. Indi boldy, şu Huseýni aldyk eçerik, Kerubinem eçerik aldyk. Indi bu milletiň sesi çykmaz diýýärler. Ýöne bular bir zady ýalňyşýar. Muňa surat mesele diýilýär. Meseläň sen ýüzüni çözýäň. Aňyrda dert ýatan bolsa, ot ýatan bolsa, bir gezek o tarapdan çykar, bir gezek başga bir ýerden çykar. Emma o dert çykar. Iň soňunda-da beter basanda-da alawlat çykýandyr. Güýçli şekilde çykýar. Şol üçin bu gezek şol güýçli şekilde çykdygynam gördük. Görüp otyrys. Ýöne munuň Kän tapawutlar bar öňkülere görä. Şol tapawutlara deginip geçjek bolsak, birinjiden öňkülerde bilýäňiz belli bir toparlar şol aýaga galýardy. Belli bir toparlar. Mysal üçin diňe danyşyjylar galýar, ýa bir yslah talepler galýardy. Indi bolsa şoň her tarapdan bar, her bir synpdan bar-da aýaga galanlar. Ol öwrenisinden-em bar, danyşyusyndan bar. Orta patlaklardan, ýagny zatda gyşrymutawessit bolýar-da, olardanam goşulyp duwlar. Heý, şuňara çadyrlysam goşulyp duw, şu wagt çadyrsazam goşulyp duw-da. Diýmek, bütin Eýran halky, her kim bolsa bolsun, ýetipdir-da, şu taýyna ýetipdir, indi şuny jydap bilenok. Birisi biz ýaly türkmen bolanlygy üçin, Farsy bir şekilde, sunnysy bir şekilde, şiasy bir şekilde hemmesi şoň şunda ýaşap bilmejegine göz ýetiripdirler. Şol üçinem umumy bir aýak galşy, aýak alyş bolup dur. Beýle uly şekilde hemme şäherlerde bolanda ony kontrol etmek-de kyn bolýar. Azaňrak kiçeňräk şäher bolanda ony urup ýatyrypda bolýada soňra aý birnäçe adam öldi diýip adamlar gorkýarlar öýlerine ýetişip gaçyşýarlarda boldy edilýada. Emma şol näçe giň bolsa ýaýrap gitse şäherlerde olary urmaga basmaga-da adam gerekda. Oňada ýarak gerek, adamlar gerek, güýç gerek. Ynsan serbazy gerek, indi nyzamyýeti gerek, ol ýetirip bilmeýärler. Şol üçin hereket boljak bolsa şeýle giň tutuşlaýyn bolmaly. Azak tenek bolsa, aý şolar galsyn-da, ýaçan peýda bolanda bize-de ýeter diýip ýatybersek, oň peýdasy bolmaýar. Ony gurup ýatyrýarlar. Emma sen-de her taraplardan çykyberseň, her ýerden bir ses gelse, iň azyndan kömegiň näme bolýar? Olary urýan adamlaryň sanyny azaltýar. Olaryň güýji çaşýar-da, her ýeri kontrol etmeli-de. Şol üçin bir gowy tarapy şu, şu gezek men öňkülerde, öňkülerde muň bir girişi ýaly seretmeli-de, bir başlangyjy. Şu gezek gaty güýçli aýa galyndy. Eger şu gezek urup ýatyrsalaram milleti, ýok etselerem, şuny görkezýär, mundan beýläk millet ýatmaýar. Eger ýatjak bolsady ol aban boldy togsan sekizinji ýylda. Şonda urdular, öldürdiler. Indi adamyň sesi çykmazlär-dä şondan bäri. Ine, üç ýyl soňra ýene ondan beter güýçli çykyp otyr. Diýmek, urmak, ýençmek bilen, öldürmek bilen bolmaýar. Şol kynçylygy çözmeseň, urmak bilen netije alyp bolmaýar. Mundan beýläk poýizden bu sebäpden bu hereket dowam etjek, ýa ýykarlar, Ýa bu gün ýykylýar, ýa ikinji gün, ýa soňky gün ýykmaly, ýykylýar. Onda oňa göz ýetirip bolýar. Sebäbi güýçlenýär millet, öňküdenem beter güýçlenýär. Bir-de bu gezek dünýäde-de şuny zadam reaksiýasy, ýaňlanmasy, türkmençe gaýtsam, ýaňlanyşy-da güýçli boldy. Bir wagtda bilýäňiz Obamaň wagtynda näme diýýärdiler Iran milleti Obama Obama ýa Bama ýa ona diýýär näme diýýärdi ýa Bama ikara şony ýalyla şu ary berýärdiler. Onsoň ýöne Obama kömek etmedida peýdasy bolmady. Emma bir gezek şony ýalňyşynam bildile daşary ýurtdakiler. Jumhur ýylyňky amerikan jumhurbaşgany tribunda hemaýat etdi. Başga-da her ýerlerden, almanyňkydyr, başga her ýerden şol hemaýatlar bolup otyr. Ses giňden, halkara möçberde sesler ýaýrap başlady. Ýaňky zatdamy ýaňky heştegi Mahsa Emininiň segsen milliony geçipdir diýýärler şu wagt dünýäde. Şoň özi görkezýär dünýäň gözi şu wagt Eýrandaky hereketlerde öň bu derejede hiç bolmaýardy. Şu mesele Birem biz türkmen sähramyza geleýliň-dä, oňa-da bir Waleýkim salam. Oňa-da bir göz aýlap geçeýliň. Türkmen sähramyzda şol köp şäherlerde zatlarda bir hereket ýok, ýöne aýdyşlary bilen Hawa şo segsen üç milliona bardy twitterde şu wagt. Türkmen sähramyzda kümmetde Bir başda şol welaýat doganlarymyz çykdylar, soňra türkmenler-de goşuldy. Habar gelşine görä, iki sany gyz doganlarymyzam tutup äkidipdirlerem, çykarmaýarlar, içerde ýatan bolmaly. Atlaram biri Hatyja Şirmuhammetli, Birde Atyfy Zeýtunly. Ene-atalar baryp soranda-da, Gelmäň, häzir habar ýok diýip, şeýdip, sowýan bolmaly. Bularam bilýäňiz-ä, tutandan soňra diňe Alla gorasyn diýämaly. Ýa Alla goramaly, ýa-da Allaň bendeleri şolar baryp çykaryp, zorlan çykaryp alyp gaýtmaly-da. Başga ýoly ýok. Şol üçin gynanç bildirýäs. Indi türkmen halky özi nämä karar berer, ony özleri biler. Ýöne şuny ýaly habarlary eşidip gynanjymyza sebäp bolýar. Şu arada bir iki meseläni türkmenler barada aýdyp geçesim geldi. Birinjidene şuny bilmeli biz. Şu Iranda şeýle bir ulyk ulyk özgeriş bolmasa, bütin millet bolup bile edilmese, bize-de peýdasy ýok, biz-de netije alyp bilmeýäs. Şol üçin elimizden bir zat gelýän bolsa etmeli. Başarsaň senne köçä çyksaň gygyryberseň senne güýçleri biraz azaltýaň. Mysal üçin gürgende bir aýaklanan bolsalar, ir gürgende galan bolsalar, otaq nizami zat döken bolsalar, kümmetde-de biraz ses çyksa ol nizamynyň ýarysyny kümmedeýbermeli bolýada. Ondan kelaladan çyksa ýene ibermeli bolýar. Akgyra ýene olar dagyp gitýär. Güýçleri azalýar-da. Şol üçin näme-de bolsa bir ýerlerde ses çykarmaly. Daşary çykyp çykarmalymy ýa gorkýaňyz bolmaýamy? Agşamlarda sagat dokuzlardan beýläk gygyrmaly bolmasa penjaralardan. Gara sesiňi ýaýratmaly bir şekilde. Nähili başaryşyňyza görä-de, o taýyny özüňiz gowy bilersiňiz. Şu taýda ýene bir zada dykgat edilmegini isleýän. Düýnüňin ýaňky Yşnuýe kürtler tarapyndan alyndy-da, Yşnuýe. Indi ýene-de kontroly döwlet geçiren ýaly özüni biljek däl. Şonda käbir toparlar kürt egin-eşigi bilen, ellerine ýarag alyp, şol häki sylahly kürtler bar, militant, şolar alan ýaly edip görkezýärler. O tarapdan Iran International, Bu kürtleň demokrat zady bar, hezbi bar. Dumkar Kurdistan diýýär. Waleýkim salam. Olar şol adamlar biziňki däl diýýär. Kürtleriň üsüne başga milletler hassas etjek bolup özlerin iberen adamlar diýýär-de. Özleri sazman diýýär. Şaýdan başlap, şeýleräk açyklaýyn gürrüňi. Eýran näkileň, eýran milleti ýa röwşenfikriň ulakam bir gaýgylaryşy, bir hereketlenme bolsa, aýaga galyş bolsa, Eýrany bölek-bölek ederler diýýär-de. Kim ederler? Kowumiýetler, meselem, kürtler bar, azerbaýjanly, arapdyr, türkmendir şunuň ýaly. Şol üçin biz ýykmaýly döwleti ýykmaň, ýykmaň diýip şeýdip saklaýarlar. Şeýdip saklaýarlar, hemişe gözlerini gorkuzýarlar. Näme, olaram şol Eýranyň bölünmegini islemänsiň, aý şo näme zulumda bolsa cydap gezeýin diýýärler-de. Indi bu şertlerde şol özleri kürt egin-eşiginiň iýiberýärler, Hä, görýäňmi, tejribe-telepli geldi diýjek bolýarlar-da. Tejribe-telepli. Men hatda türkmen oglanlaryň arasynda eşitdim, şeýle zat etmeli, ýaňky biziň bir käbir armanlarymyz-da bar dany, türkmen sähramyz özüne hut-muhtar bolmaly, federaliý bolmaly, bütin Iran. Şonda biz hak-hakymyza gowuşyp bilýäris. Dilimiz okudylmaly, ýerlerimiz özümiziňki bolmaly, zabyllary göçürip getirmeliäl. Zenanlarymyzyň egin-eşigine degmeliäl. Ahulylarymyzy öldürmeliäl. Arzuwlarymyz bar-da, duýgularymyz bar ýatan içinde. Ýöne şol duýgulary eger akyl bilen kontrol etmeseň gaty ýalňyşdyr ýarym-salary. Eger biz şu wagtyň özünde, häzir hiç zat bolmaka, ýykylmaka, bir tor türkmen gelsin-de, o türkmençilik etse, türkmen halky gygyrsa, bolmaly hut-muhtar gygyrsak, kimiň peýdasyna bolýar? Hökümetiň peýdasyna bolýar. Sebäbi, o bir bahana bolup, öz halkyny biziň tarapymyza, biziň garşymyza birleşdirýärler. Hem öz kömetlerini goraýarlar hem türkmenleri urýarlar kellelerini kürtler we şol üçin asla hiç ýalňyşmaly däl. Beýle ýagdaýlarda muny ýaly ýagdaý şertlerde hiç bize şu wagt nasyonalisti hiç wagt gerek däl. Şu wagt gerek däl. Hawa, bir azatlyk bolsun, kon ele alsyn, halkyň eline düşsün güýç. Ondan soňra her kim näme islemeli, onda aýtmaly. Onda seň hezbiň ne bolmaly, hereketiň ne bolmaly, milli hereketiň ne bolmaly. Ýöne şu wagt, häzir nämäňem belli-dä, kimiň ýeňjegi, kimiň galjagy belli-dä. Muny ýaly gürrüň edibersek, peýdasy ýokarkylara ýetýär. Şo taýy sada bolmaly-da. Men käbir aşa oglanlar aýdanda, olara şu tabşyrygda boldum, ýa tabşyrdym. Asyla-asyla bu zatlary etmäň diýip. Etjegem bolsaňyz bar-a, bu şyarlar bilen dä, Eýran milleti bilen bilelikde Belli bir hedef, niýet bilen belli şygarlar bilen gitmeli, şolara goşulyp gitmeli şu wagtda. Olardan başga özüň başga sil bolup akyp gitseň seni ýok ederler. Bu taryhy ýalňyşlar hiç wagtda bolmaly däl. Birde hemişe sil bilen bile ýörejek bolmaly-da. Geçmişlemizden hemişe ders almaly. Bütin millet bir tarapa agyp dur-ha Eýrany, sen başga tarapa gitseň seni ýok ederler, sen hakly bolsaň ýok edýärler, haksyzam bolsaň ýok edýärler. Şu taýda dünýäň syýasatyndan bir habarymyz bolmaly. Iki, Eýranda bolup geçýän zatlardan habarymyz bolmaly. Üçüde öz halkymyň arasynda haýsy bähbidi boljak. Onam oýlanyşmaly. Şeýdip hereket etmeli. Aý, bula häzir bolanok. Bir wagtda Ýeňiş bolsa-da bolsa, her kim bir bilen hezp bile gelýär, bölek-bölek etýärler milleti. Biri çep bolýar, biri ras bolýar, biri tuda, biri fadaýy, biri. Bize bar-a on ýaly gürrüň gerekki. Eger bir wagtda bolsa-da inşalla bilşi, bir milli bütin türkmen, türkmeniň melheti. Milli hereketler azmy? Arap türkmenlerinde bar-a milli hereket. Suriýa türkmenlerine bar-a. Bir Tuda, bir Fedaýy görse oňa zat bolup duranok, bir jephe döretýärler-de. Biz ýöne o günleri häzir hiç geregi ýok. Ol gerek wagtynda, gerek bolsa etmeli işler. Şu wagt bir zat boljagam bolsa Eýran milletine bile gitmeli. Goşandyňmy, peýdaň bolsa şo ýyl goşulmaly, ýetirmeli. Ýok, beterem bar-a, gürrüň gerek däl bolsa ýatsaň al ýatyber. Aý, biraz ýatan ýerinden haýrym ýetireýin diýseň ne bar-a, onda gijeler bir gygyrmany başararsyňyz Nyýazyndan. Hawa, şol üçin gowy ýazdy, Felen duşmany müşterek daryny. Gürrüň şol. Asyl gürrüň şol. Şol üçin biz, näme, nirde-de bolsak, Biziň doganlarymyz siz. Biziň ýüregimiz şo taýçyň urup otyr. Biziň ýurdumyzdan daş bolmagyň sebäbiniň özi şun ýaly bolýan zulumlar, şo şertler, ýogsam biz-de gatnaşyp ýörjek halkymyzyň arasyna. Biziň dogan-garyndaşlarymyz şo ýerde, hemşerimiz şo ýerde. Şol üçin biziň türkmenlerimiziň ýaňadandan bir wagtda ýalňyş hereket etmegini hiç wagtda islemeýäs. Sebäbi biziň ýurdumyz, biziň şäherimiz, biziň ilimiz şo ýeri. Bu gürrüňlerden soňra köp sag boluň meni diňläniňiz üçin şulary aýdaýyn diýdim. Gysgarak netije alsak, hereket etjekler etsin, özüne görä başga bir zat bol döretmesin. Şu wagt hiç gerek däl. Boljak bolsa Eýran halky bilen bile. Şol. Hawa, Azady hemişe taban daşyt. Ol-a dogry, Azady bir zat bermeseň bolmaýar. Indi men gaty aýtmajak bolýan sebäbi näme? Aý, özi daşary ýurtda oturan ýerinden gürleýär diýjek bolýarlar. Ol ýalam bolýa-da, ol üçin galyň, çykyň diýmäge men özüm o haky özüme bermeýän-de. Siz o ýerde ýaşap ýöňiz, siz görüp ýörsüňiz. Men umumyrak nezerleme aýdasym gelýär. Ha, indi eger şu gürrüňler barada pikir berjek dostuňyz bar bolsa, hawa, bar bolsa, e, men bu ýerde alyp bilerin, çagyryp, gürrüň üçin açyp bilerin, nezeriňiz bolsa. Ýöne Men öňki döwürlerde hiç wagtda türkmenlere makala zat-da ýazýandam, muny ýaly çykyşam etmedim. Çykyň zat ediň diýmedim. Sebäbi türkmen pahyrlary hemişe taryh boýunja gaty şeýle zat jenaýatlar boldy-da, gaty horladylar, ýalňyş hereketlerden ýüz. Ýöne şu gezek çykjaklara çykyň diýjek, çykjaklara. Sebäbi indi aňyrsy görnüp dur. Aňyrdäki aýdyllyk indi görnüp dur. Hökman ýetilýär. Eýran halky ýetilýär şoňa. Han göreýin. Hawa, denazaram şu ar hem ne nedeýt baýat huzurda. Dogruda motor sawarlar bar, şo da bolýar. Gygyrmagam bolýar, bargyň bol bil bildirmeli nagara. Ertesi gün biz türkmenler-de balyk. Birine çagyrdym türkmen bilim. Aferin, Aýant hanym tolko türkmen görnüşi kürtleň arasynda özleri igna eşik giýdiripler. Biziňke dest edenler näçe adamy türkmen don telpek geýdirenler de bara. Täziýe etjek falan etjek türkmen sähra döwlet bolmaly diýip galdyrsalar şu wagt. Soňra-da parslarny görüň, türkmenler tezje boljak bile, kürt tezje boljak bile, olar birleşdirip gaýtam bize duşman etseler, bu hereket-de netije ýetmeýär, biziňi kellämze urýarlar. Beýle sada bolmaly däl-de. Öz illeri

Aýdyber. Ha, dogry. Men özüm Türkmen sarada edel, ýöne daşarda Türkmen saradan daşarda ýöne. Soň ýaňky aýdaňyz men Bursary adam daşarda bolanyň bilen sakyt bolup bolmaýar. Ýagny sen hiç zat diýmän durup bolmaýar. Bir zat diýmeli bolýar-a bir çykyň, çykjak adamlara çykyň diýmeli-de. Ýa degel bir hiç zat aýtman adamlar bir başarýala bir nefer hemaýat eder ýanak, bir göwünlik berer ýanak. Bilýäňmi, bu şaraýatda Geplemän durmak heý görä gyn-da, adama azap wyždan tutýaň. Özüm aý bir hepde dagy zat diýmedim menä. Aý geçer diýdim, ýok bolmaýar bu. Boljak zat däl, adam azap wyždan tutýar, näçe saket dursa özi narahat bolýar. Ýa agşamlaryna ynansaň ussat uky gelmeýär. Bolsa bara, şo ulakon zat şo.

Hawa internetde zaýyf. Bolýa men aýtjaklarymy aýtdym. Galanam birinjiden Allah bilen birinjiden siz bilen. Allah taala indi bizi hiç wagtda har etmesin duşmanlaryň garşysynda. Näçe ýyllap şolaň jebrini, jowruny çekmeli bolmaýlyň. Hemişe dogry ýolda gideýliň, güýçli bolup gideýliň inşallah. Janyňyz sag, ýaşlygyňyz uzak bolsun. Hawa indi hiç kim ýok bolsa ýene bir kamera baýanyp bolýar. Bolýar. Ýene bir dostumyz